my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. as plenty nigerians dem don come burst enter inside street to go do an angry protest to end bad government make i sharparly take yarn una as dem take do di protest for inside obodo nigeria. For inside Lagos State, plenty protesters they don come out to come join the end bad government nationwide the protest as they come gather for Ikeja under bridge. Come from there, come waka go Ganifayemi Park wey dey for inside Ojota. And na there na all of them come dey dance, come dey sing music. But later, for on top this video wey dem see this woman wey be say e carry empty pot for head, dey come dey shout, "Hunger o, hunger o." wey mean for yoruba language ebi ebi and na for inside lekki toll gate some protesters dey hope say dem come out to come gather themselves oh, to do the anogri protest na so milan thugs dem don come out to come attack dem wey make e call local police come dey fire tear gas as the protesters dem all of dem come run for their lives. For inside Oyo State Ibadan, they don come out come talk say they no follow for tribalism o because the hunger and suffering no know any tribal at all as they come join body for on top the nationwide protest. Come dey sing say President Bola Ahmed Tinubu na thief. wey for yoruba language na ole and also another set of protesters dem don also come gather for iwo road for inside ibadan come dey do their own peaceful protest. for inside abuja one nursing mother wey carry her pikin for hand don come dey provoke o after wey call about police people dem come dey fire tear gas for peaceful protesters dem just to pursue dem comot for where dem dey as the woman come dey provoke dey talk say whether e call about police wan kpai dem say why dem go dey fire tear gas into peaceful protesters dem na im make dem all of dem come come out say dem no go gree o say today dem must do this and not gree protest say as later now dem come see plenty crowd wey be say dem don burst come enter inside that asokoro area for inside abuja as dem come dey march dey go forward say this kind protest dem no go gree o dem must see the end

one man wey follow join body for di end bad government i no gree protest for inside bayelsa state e don come show as area boys dey take use bottle dey burst im head dey the way say dem dey do the hunger protest peacefully and the miller boys dem come come scatter all the protest wey be say dem dey do wey make everybody come dey tuama dey run for their lives. nigeria for nigeria wey i no dey benefit anything i dey dey my own boys come burst my head no am o make everybody see am o my blood don stay for nigeria head o. hunger dey hunger dey. no be small confusion don come happen as some pipo wey be say dem organise to come do no protest against di end bad government nationwide protest as dem come dey cry dey tell president bola ahmed tinubu say hunger wan kpai dem and price of food don go high well well o na so one other one come provoke um, for the one wey dey talk like that say whether he no know wetin he dey talk say because no be wetin he suppose talk o, or wetin dem plan wey he suppose talk na him come dey yarn. Before before, 100 naira, you will drink garri and do what you want to do. So now,

See abeg make una help us for this Nigeria. Yeah, we just dey dey suffer. Mama, I just dey video me see the video us see give me two hundred dem as dey go down. Baba Tinubu abeg help us. Jagabam. Plenty protesters dem for inside Kano don come dey vex as dem come enter inside the Kano government house as to show their anger because of the way we say bad government don come carry everywhere for inside Nigeria because of hunger and also hardship wey dey happen as all of them come dey provoke. for front of di goment house oh. but later na so some omilators dem don come hijack di kano state uh, protest come dey scatter the ncc building wey be say they don build ready to commission as they come chiftalize everything wey dey for inside the buildings dem as some talks dem come also come enter inside the government house come also come burn all the cars dem wey dey for inside there for on top this video also wey dem come see one other man for inside kano state wey be say go climb traffic light come dey use something dey scatter all the traffic light dem say because im dey provoke because of the way wey hardship and suffering wey dey happen for inside kano state. plenty northern women dem don come gather as dem come dey provoke who come dey yarn their mind dey on top the end bad government nationwide protest eh, say because the economy bad well well and things don dey very high even the cost of living now don dey very high for them o oh, and dem no fit buy anything take shop like before. This man don come follow take join the protest as he come out to come dey yarn why he join the protest. He come dey talk say the suffering don too much. You see even common garri wey be say people no dey even dey gree dey chop before. Say na garri don even cost well well and dem no fit even use their own money take buy am. And even some of their wives dem don even tuama run leave dem say because dem no fit feed dem well and na for inside

to carnival concert as all of them come dey enjoy themselves oh, dey play music come dey dance eh, because of the hardship oh, and bad economy wey dey happen for inside nigeria. katsina state youth dem don come out come talk o oh, say dem no go sit down for house o oh, dey watch other states dem dey come dey do the anogri protest say dem themselves dem go must still join body for on top this end bad government protest as some children dem come so come join dem make all of dem come fall out to come enter inside street to do their own protest peacefully. for gombe state plenty peaceful protesters dem also don come come out to come stand gidigba along the government house road to do their own i no gree protest to end bad government and also hardship wey dey happen for inside nigeria and na today august 1st 2024 na all of dem come gather to do dis i no gree protest di rivers state pipo dem for inside port harcourt don come march along dat aba road to come enta inside government house peacefully to go meet di governor of rivers state wey be sim fubara as di governor of rivers state e come dey address dem saying thank dem well well o as dem take dey very peaceful for dis i no gree protest come so come yarn with dem as e come address dem wella

I am one of you. I feel your pain. for inside bauchi state a calabar police don come use tear gas take pursue all the end bad government protesters dem take comot for road wey be say dem dey do their peaceful protest today wey be say dem do am on august first twenty twenty four na so yobe people dem don come out to come talk o say ah say dem don dey hear say other states dem don dey do this anogri protest and if dem no follow that mean be say na dey carry last na so plenty crowd to come come out to come block road o as all of them come dey shout to say hunger too much o for this nigeria make president bola ahmed tinubu make him do something if not this i no gree protest of end bad government they go continue to dey do am o until wey president bola ahmed tinubu go come out to come answer them.